Аҕа дойду сэриитигэр Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылыгар анаан олохтоох депутаттар ылыммыт быһаарыыларынан Төхтүр нэһилиэгэр ааспыт сылга саҥа микрорайон уулуссаларыгар ветераннар ааттара иҥэриллибиттэрэ, мемориальнай дуоскалар турбуттара. Ол чэрчитинэн атырдьах ыйын аҕыс күнүгэр биир дойдулаахпыт, саха норуотун биир чаҕылхай уолун, тыыл бэтэрээнин, сэрэй ыар сылларыгар Хахсыт нэһилиэгин кыһыл хардыы артыылыгар сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн, Каганович колхоз тэриллиэҕиттэн соҕотох бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбит, ыарахан сылларга норуот хаһаайыстыбата атаҕар турарыгар сүҥкэн өҥөлөөх Конников Гаврил Михайлович аатынан саҥа уулуссаҕа мемориальнай дуоска үөрүүлээх аһыллыыта буолан ааста. Бэлиэ түгэҥҥэ бэтэрээн ыччаттара, аймахтара, нэһилиэк общественнаһа кытыннылар, истиҥ иһирэх тылларынан ахтан-санаан аһардылар. Нэһилиэкпит уулуссаларыгар сэрии тыыл бэтэрээннэрин ааттарын иҥэрии бу Улуу Кыайыыга ытыктабылбыт, Эйэлээх олох туһугар олохторун анаабыт, үлэ ыараханын көрсүбүт биир дойдулаахтарбыт ааттарыгар сүгүрүйүүбүт бэлиэтэ. Үүнэр ыччаты төрөөбүт дойдуларын таптыыр, харыстыыр тыыҥҥа иитии буолар. Бу үөрүүлээх күҥҥэ түмсүбүт дьоннорбут Биһиги бу төхтөрбүт кэнники кэминэн үүнэр, сайдар, саҥа тутуулар бааллар уонна саҥа микрорайоннар кэҥээн, хоҥоон бу көрөргүт курдук сирбит-дойдубут барыта толору сиэнинэн-уотунан хааччыллан эрэр. Маны манна этиэхпин наада элбэх үлэни ыыталлар депутатскай корпус уонна онно кинилэргэ бу кыраайы үөрэтээһиҥҥэ, дьоннорбут ааттарын үөрэтээһиҥҥэ хайдах-туох дойдуга олорорбутун эдэр ыччаттарбытыгар, кэнчээри оҕолорбутугар хааларар туһуттан ситим диэн түмсүү баар. Ол ситимҥэ биир бочуоттаах киһибит биһиэнэ Александра Гаврильевна буолар. Ол курдук бэйэтин баҕатынан, кыаҕынан, Киин архыыпка сылдьан сүрдээх элбэх докумуоннары булан биһиэхэ күүс-көмө оҥорор. Оннук буолбат да. Вот. Уонна этиэхпин баҕарабын бу төһөтүн да иһин бу үлэбит биһиэнэ таах хаалыа суохтаах. Барытын салгыы былааннаан оҥоробут. Быйыл өскөтүн кинигэбит тахсар буоллаҕына, эһиилгиттэн ыла биһиги саҥатык суолунан барар тугу арыйыахтаахпыт музейбытын Сыантыр диэн ааттаан тураммыт эдэр дьоммутугар эмиэ ыччаттарбытыгар анааммыт онно туох баар булбут дьоммут ааттара кинилэр аймахтары аймахтарын ахтыылара, кинилэр аймахтарын бэл диэтэр иһиттэрэ, хомуостара, маллара-саллара барыта онно түмүллүөхтээх. Тоҕо диэтэххэ, сыл-хонук түргэн баҕайытык барар, урукку умнуллан хаалар, ону бүтүннүүтүн биһиги өйдөбүнньүк оҥордохпутуна, оҕолорбутугар инники хардыыга түргэн уонна туһалаах буолуо дии саныыбын. Бүгүн биһиги бу биир ытык-мааны киһибитин, тыыл бэтэрээнин туһунан кэпсэтэбит. Тоҕо диэтэххэ, урукку кэмҥэ биһиги эһэлэрбит, эбэлэрбит, аҕаларбыт, ийэлэрбит хайдах-туох олорбуттарын биһиги ыччаттарбыт даҕаны уонна бэйэбит даҕаны аанньа билбэт. түгэммит элбэх эбит. Ол курдук Гаврил Михайлович Коников боруочайга төрүүр ахсы соҕоннон дьэ уонна кэнники бу хахсыкка кэлэн олохсуйаллар, хахсык дьоно буолаллар. Буолбатта? Ол курдук бу Сэбиэскэй былаас диэн аатырар соҥҥо тутул үөскээбитигэр дьон норуот өйө-санаата дэлби буккуллар. Хайдах буолабыт, сүөһүбүтүн ханна гынабыт, ол колхоз сиэннэрин тэрийэр буоллахтарына, артыал диэннэрин тэрийэр буоллахпытына, малбытын-салбытын барытын холбуубут дуо диэн бэл арааһынай өйдөб санаалар барыта үөскүүллэр. Ол гынан баран, коммунист партия ол саҕанааҕы бассабыктар партиялара туох да күүскэ үлэлээннэр хас нэһилиэк аайы артыаллар, колхозтар үөскээн бараллар. Хасыкка сэбиэт баар буолар, хасыкка бастакы колхозтааһын тэриллэр. Ол колхозтааһыҥҥа биһиги бүгүн кэпсэтэр ытык-мааны киһибит суотчутунан киирэр. Ол саҕана кини эдэр-сэнэх, ол гынан баран ааҕар, суруйар, суоттуур эбит. Ол иһин суотчутунан талбыттаргар киирэн дьэ сүрдээх үчүгэйдик бэйэтин эппиэтинэстээҕин, бэйэтэ кыахтааҕын көрдөрөр. Онтон бу Чаам сиригэр Төхтүргэ эмиэ артыал аһыллар балыксыттар геннэрэ Лебедь диэн ааттаах. Оттон хахсыт киэнэ Кыһыл хардыы диэн, нуучалыы буоллаҕына Красные шаги диэн суруллар эбит. Аны туран бу Александра Говорилина булбут материалларыгар наһаа үчүгэйдик онно Хахсыктар тустарынан хаһыакка улуус хаһыатыгар тахсааһыннара, хайдах онно үлэ-хамнас барбыта, комсомоллар хайдах тэриллибиттэр egin бүтүннүүтэ наһаа үчүгэйдик ырытыллан, сурулла сылдьар. Сэрии иннитигэр эрэ бу Куба, лебедь уонна кыһыл хардыы холбоһоннор аны Каганович диэн колхоз буолан хаалаллар. Ол саҕана ити партия салайааччыларын ааттарын бериллер буоллаҕа дии. Ол иһин дьэ Каганович диэн буолар. Онно ити тыһынча тоҕус жүз төрт он сыллаахха ол колхоз үөскүүр. Дьииннэрэ манна буолар. Хахсыттар сэбиэттэрэ манна көһөр. Инньэ гынан бу Төхтүр-Сүрэт Хахсык нэһилиэгэ диэн ааттаан манна кииннэнэн колхоз буолан олорор. Унньуктаах уон сылы быһа Гаврил Михайлович Дьабы оруобуна сэрии уоттаах кэмигэр уонна сэрии кэнниттэн урусскалламмыт хаһаайыстыбаны хомуйа тутууга, ону чөлүгэр түһэриигэ төһөлөөх сырата барбыта буолуой диэн биһик саныахтаахпыт. Холобур, биһи олох чугастык ыллахпытына бу пандемия диэ сибээстээммит эми буккуллабыт буолбат да вакцина ылабыт ту суох ту диэн дии чоһук курдук хабааннаах диэххэ дуу эми боппуруос бөҕөтө үөскүүр буолла дьоҥҥо аны туран сэриигэ биһиги саамай итиэтиллибит эттин курдук кыахтаах эр дьоннорбут бараллар. Эдэр, сэнэх, үлэни кыайар-хотор. Кимнээх хаалаллар? Кырдьаҕастар уонна маннык кыра оҕолор. Дьэ, олору сатаан түмэн үлэлэтиэххэ наада дии. Аны хас биирдии ыалтан барбыт саллааттартан сурук кэлэрин кэтэһиитэ, манаһыыта, харах, хара суругу тутааһын, ытаһыы, соҥоһуу ким баар буолуо дии. Ол гынан баран урукку дьоннор мэнэ агытаабаттар. Олох истэригэр барытын иҥэринэн кисти туттуна сатыыллар эбит. Ону иһин бир кини председатель быһыытынан соруйарыгар бүтүн-бүтүн учуоттуура буолуо дии. Туох да өһүйдээх ыарахан кэмнэр ааһаллар. Ол кэнниэстэ кини Э, партийнай тэрилтэ бэрэссэдээтэлэ буолар. Көрүҥөтүү биир киһиэхэ хайдахтаах улахан үлэ сүктэриллибитий? Ити уон сыл ааспытын кэнниттэн тысяча тоҕус биэһин сыллаахха аны кыһыл сулустары уонна бу Кагановис олбукка хоһу холбоонор Каландрашвили диэн улахан колхуос үөскэтэллэр. Эмиэ дьиктитии, хайдах холбоһобут, кими туруорабыт, хайдах үлэлиэхпитий, бачча кэҥээтибит, оччо кэҥээтибит диэн эмиэ санаа бөҕөтүгэр кэлэллэрэ буолуо дии. Оны эмиэ барытын өйдөтүөххэ, быһаарыахха, бэрэссэдээтэл оруола итиннэ сүрдээх улахан. Дьэ бу кэнниттэн биэһэн сылтан антах Гаврил Михайлович туохтуур араас үлэлэргэ үлэлиир. Кини ревизор да буолар, бригадир, звеньевой буолар Ол гынан баран үлэтигэр барыта эҥкилэ суох. Оннооҕор да пенсияҕа тахсан баран почтальоннуур. Ол саҕана почтальон диэн үлэ наһаа ыарахан. Почтабыт Өктөҥҥө кэлэр. Ону баран сатыы аҕалыаххын, тарҕатыаххын эмиэ наада дии. Бу сааһырбыт киһиэхэ эмиэ өһүрдээх үлэ буолбат да, ноҕурууска дии. Дьэ, ити курдук биһи дьоммут урукку кэмҥэ ыарахан кэмнэргэ олороннор биһигини бу уйгулаах туох да үчүгэй баҕайы баай туттук олоххо аҕалбыттарын биһиги бэлиэтиэхпитин наада. Онон биһиги сүгүрүйэбит аҕам саастаах урут олорон ааспыт дьоммутугар кинилэр ытык ааттарын өссө төгүл чиэстээхтик илдьэ сылдьыахтаахпыт уонна биллэн туран кыракый ыччаттарбытыгар эдэр дьоммутугар тиэрдэ туруохтаахпыт. Оччоҕо эрэ Биһиги хаһан баҕарар туруулаһар, кыайар, хотор дьон буолуохпутун сөп диэн этэбин. Александра Гаврильевна махтал. Маннык курдук кини биэс уоттун собус-соҕотох бу кинини эрэ тутан хаалбыттар. Эбэн этиэхпин баҕарабын. Ол кэмҥэ барыта ыарахан. Бу ити аҕалаах, ийэлээх буолан, күн сирин көрөн, бу хайдах курдук үчүгэйдик дьонун аатын ааттата турарый? Онно биһиги тэҥнэһиэхпитин наада дии саныыбын. Уонна чэ барыгытыгар үтүөнү, үчүгэйи, табыллыыны. Аны туран, аҕа быһыытынан, бу аҕам биһикки полкова полгляда өйдөрөр этибит.

Тан сатыы тохтуурга үөрэнэ кэлэллэр. Тыанаһа тарбыһынна кыһыннары. Сөп. Ону ол били сураҕа суох сүппүт убайым улгум баҕайы эбит. Туох да диэбэккэ туран хачыгыраан та ото Иван Михайлович Полуохан убайым хороҕор буутайдан эрэбит. Ону таҥаһым Огдооро, аһа, аҕабар үҥсүөр эбит. Барааккам буойн үөрэннэмээри көннө сүгүн диэн. Дьэ онно кинини буойан, хаайан, игиннээн ол оскуоланы бүтэттерэн туохха киллэрэр. Финансовайга ой киллэрэн аһынан, таҥаһынан баччуу көмөлөһөр. Сөп диэн. Тоҕо диэтэх ол аҕана хаччы диэн суох арыы эт буоллаҕа диһэр диэн. Нэһилиэкпитигэр кыайыы хэттэ он бес сылын үүрүлээх быһыыга-майгыга бэлиэтээһиннэр халҕанан бараллар. Ол курдук өттө бүгүн нэһилиэкпитигэр тыыл бэтэрээнэ, нэһилиэкпитигэр колхоһу халайан олорбут Конников Гаврил Михайлович аатынан улуусаҕа өйдөбүнньүк бэлиэ ууруллуута буолла. Манна кини төрөппүт кыыһа Конникова, Зыкова Александра Гаврилевна бэйэтин көҕүлээһининэн уонна бу нэһилиэкпит депутаттара ол көҕүлээһин өйөөннөр бу Конников Гаврил Михайлович аатынан уулусса аата иҥэриллибитэ. Бу курдук бэлиэтиир тэрээһиннэрбит Кыайыы эттуон биэс сылыгар аналлаах бастаан кыайыы бэтэрээннэрин, сэрии бэтэрээннэрин аатынан уулуссаларга буолбута. Онтон бу кэнники бу Гаврил Михайлович аатынан тыыл бэтэрээнин аатынан уулусса арыллыыта буолла. Манна оттон биһи махтаныы этибит уонна бэлиэтии этибит кыыһын Александра Гаврилевнаны бу курдук бээтин инициативатынан, көҕүлээһининэн бу курдук ситиһэн бу уулусса аата иҥэриллэн бу үөрүүлээх быһыыга майгыга арылынна. То манна аһыллыытыгар аймахтара, оҕолоро ыраахтан чугастан кэлбит аймахтара үрдээх үчүгэй истиҥ тыллары эттилэр, ахтан санаан аастылар. Онуота бу төхтүрбүт историятыгар эмэ биир кэрэ-бэлиэ өйдөбүнньүк буолуоҕа диэн ол курдук хахсык, Кыһыл сулус уонна Төхтүр нэһилиэктэрин биир эмиэ историяҕа киирэр диэн. Ол курдук сэрии ыар кэмнэригэр Гаврил Михайлович колхоһу салайан олорон бу уустук кэмнэри туоруурга эмиэ үлэни-хамнаһы көрсүбүт киһи диэн. Онон бу өйдөбүнньүк эдэр ыччаттарга, олохтоохторбутугар бу историяны үөрэтиигэ эмиэ биир үрдээх үчүгэй улахан бэлэх диэн сыаналыыбын. кыттыбыт дьоҥҥо барыларыгар махтал. Онно бу курдук ыарахан үлэҕэ үлэлээн ааспыт дьоммутун сэргэбитин ахтан санаан аһыаххайыҥ. Өйдөбүнньүк бэлиэлэри кыаллар булла туруоруоххайыҥ. Онно главное историяны үөрэтэммит бу кэнчээр ыччаттар битэр хааларыахтаахпыт диэн баһыы баларын.
Биһи дьиэ кэргэн аатыттан улаханнык махтаныахпытын баҕарабыт Төктүр нэһилиэгин баһылыгар Кэскил Нюргуновичка. Бу биһи ийэбит Конникова Александра Гаврильевна сүүрбэччэ сылы быһа иитиэхтээн баҕарбыт баҕа санаата былырыын дьэ туолан баһылык Кэскил Нюргунович көмөтүнэн дьаһалынан бу уулуссаҕа Конников Гаврил Михайлович аатын биэрэн бу биһи маамабытыгар уһаайба анааннар бу манна кини дьиэ акылаатын түһэрдэ быйыл онон мин махтаныахпын баҕарабын аймахтар ааттарыттан Төктүр нэһилиэгин үтүө дьонугар депутаттарга баһылыкка Кэскил Нергуновичка Бу былаана иккон бу отутун сылларга, төрдүөрү сылларга артыалаһалларын саҕана үлэлээх хамсаан аартыыллар устана үлэлэрин кыайыыларын туһунан, өрөгөйдөрүн туһунан ыллаһыылар. Эрэ ким билэр буоллаххытына ыллаһаары.